Op wéineg Plaz. Gëtt och oft gesot se si waasserdicht oder waasseroufweisend. Dat ass eisen grousse Problem. Also ech sinn zimlech vill dobaussen ënnerwee, genau wéi de Mini a wéi der vläit och. An do brauch een Ausrüstung op déi ee sech verloosse kann. An ech si elo jorelaang mat deem heiten ëmmer gereest, soll elo keng Schleichwerbung sinn, mee voilà, en Klassiker, deen huet quasi all drëtten irgendwie gefillt huet. Ja. Mee wann äh, wenn's drëms geht ëm Reen ofhalen, ginn Kalzonen nass do bannen. An op dat lo wéi dat bei den aneren ausgesäit, wollte mer lo mol testen. Den éischten dee mer iers presentéiere wëllen, deen ass aus dem Buttek, ma de groussen D. de groussen D. Grousse franséische Sportsbuttek mat D drop. Dat ass schon zimmlech Monster deen heiten. Deen huet äh, normalerweis huet deen 80 Liter, kann een awer duerch hei déi säitlech Tirette bis op 120 Liter erop äh, opstocken. Passt vill dran, gëtt dann awer schwiereg ze droen. Wat natierlech cool ass bei deem hei ass, Mär hunn hei uewe Grëffer fir en ze droen, op der Säit e Grëff, do e Grëff an wat mer nach hunn, eng Rucksakfunktioun. Yeah! U sech ganz cool, mee gleef mer, wann dee voll ass, dat weit. Och Kalzonge weien. Och Kalzong. An wat bei dem heiten nach och ganz cool ass, et huet ee bannen nach e klengt Netz gefaach. An déi aner Säit och. Well oft ass de Problem bei deenen Duffelbags effektiv, dass ee keng Poschen huet fir kleng Utensilien dran ze man. Hei baussen hu mer och nach eng kleng. Also vun der Saach hier Net schlecht! Weess du wat se soen? Ass dee waasseroofweisend, waasserdicht? Deen ass anscheinend net waasserdicht, en ass just waasseroofweisend. D'Fro ass, wou fänkt dat un, wou héiert dat op? Wann en da iergendwou dobaussen an der Wiss läit, ass d'Fro, bleiwen d'Saachen dréchen oder net? A wann et reent? A wann et reent? Teste mer! D'Tirette sinn all gutt zou. Voilà. Da géif ech soen, kucke mer mol, wat e kann. Ja, so reent et jo gefillt all zweeten Dag bei eis am Land. Haut mol enke net, awer soss. Mee et geet jo och dorëms, du wëlls deng Ausrüstung jo och mathuelen, iergendwou, vläit op e, op e Flooss oder esou eppes. Ah, déi Säit och nach, ja. Oft rësele vu baussen. So, en ass elo mol einfach naass, wéi wann e wierklech eng Nuet am Reen geleeën hätt. Kucken mer mol eng Kéier ran. Ah. Du kucke se ran a mé uh. Na du sinn awer hei du gesä ja. Drëpsen do ass se nass. An dat war lo net nee, dat ass Dauer. Dat war kein Dauer reen. An dat do kënnt och net do vun der vum Tierrad opmaen oder se. Nee. Do ass wierklech dran. Ja, dat ass wéck stramm. Hei gesäit een och, kuck do, duerch ja. Néit zitt et duerch. Effektiv, ech hat gemeint, dat wär nach Pech, mä et sind Néit. Do. Ja, was auf weisen, dat ass och e grousst Wuert, he? Ech géif soen, so fir kuerz Spritzwasser ass en okay, mee wann awer wierklech et eng Nuet laang richtig drop reent, Mengen ech muss mer en aneren huelen. Fort domat! Hei hu mer de klenge Brudder souzesoe vun deem grousse gielen. Opbau ass genau dat selwecht, just aner Faarwen. Ass awer esou, eng huet eng gutt handlech Gréisst, fir e Weekend oder esou kann een dee gäre mathuelen. Ech denke just, datt se vum Prinzip hier wahrscheinlech Genau sou naass gëtt. Genau sou naass gëtt. Mir testen trotzdem, fairerweis. Waasser eng Kéier bëssen drop, dréinen ëm, well et ka jo och emol vun ënnen naass ginn, gell? Zemoos wann en an der Wiss läit. Kucke mer emol. Dobaussen ass se gutt naass. Weis eis emol. Ja, bei den Néit hei. Ja, bei den Néit zitt et duerch. Ënnen ass en zwar elo nach dr. Ah jo, do fänkt et och un. Ja. Also, déi eng oder aner Drëps ass vläit drakomm, wou mer d'Tirette elo opgemat hunn, okay. Mee wann een awer hei kuckt. An net nëmmen, also bei all den Néit. Ja, bei allen Néit. Zitt och do d'Waasser duerch? Ja, Waasser ofweisen a Waasser ofweisen, dat ass zweeërlee, hä? Wéi gesot, fir den normale Gebrauch vläit ganz ok, awer fir Outdoor erwaarden ech mer e bësse méi bei deen aner. Da komme mer zum Klassiker. Ganz ehrlech, den ass mir iwwer d'Joren richtig un d'Häerz gewuess. Ech hunn de wirklich gär. Mee och do hat ech ëmmer erëm de Problem, dass d'Saachen dran naass gi sinn, effektiv, gell? Hm, dat ass awer eng bekannte Mark. Heeschen déi dann nach eppes? Ja. Wat bei deem heiten zwar richtig cool ass, ass, du hues op der Säit Nach puer Befestegungsméiglechkeeten, dat ass cool. Du hues hei nach puer Schlaufen drun. Du hues awer leider keng kleng Posch. Hei uewe kanns den unhalen. Kanns den uewen unhalen, kanns den do unhalen, dat ass ganz cool. Mee d'Posch bannendranner, wei dat se eng Kéier nach. kleng Posch. Du kriss sou e Wäschesack dobäi, wat net schlecht ass, an du hues am Deckel eben esou en Netz. Ja, an eng Zännbiischt. Hey, Mondhygiène ass ëmmer wichteg. Okay. Mee voilà. Kucke mer mol op deen bësse besser duerhält. Fairerweis dréine mer deen och ëm. Ma sécher. War dat dir enken engem Pull stoen oder se? Wat hei nach cool ass, ass Mir hunn eng Méiglechkeet en zouzespären. Do hu mer et. Hasch deng Fanger gefilmt. Dat ass ni verkéiert. Maache mer mol op, kucke mer mol wéi et dobannen ausgesäit. Da weis eis. Op den éischte Bléck. Ass en dreschen? Ass en dreschen? Bei den Néit och? Jo. Bo bësse Waasser ass du liit Waasser ass du bannen. Also op den éischte Bléck ass e mol méi dresche wéi déi aner. Liit Spritzer sinn dobannen, mee bei den Néit. Dat kéint och sinn, well mer en opgemeet hunn. Ah, hei uewen. Ja. Ja. Soe mer mol esou. Lo an eisem Test ass en irgendwo entre les deux. Entre en ass dicht an et ass e bëssen eppes dobannen. Vun der Erfahrung hier kann ech soen, dass ech schonn öfters Problemer domadder hat. Ech hunn e wierklech mega gär, wéi gesot, virun allem och well een dësen och kann als Rucksak droen. Schéin! Bei deem hei géif ech soen, muss ee wierklech wëssen ob een en waasserdicht wëll oder net. Bei deenen aneren zwee géif ech soen, nee. Also deen do géif ech soen ass waasserofweisend. Jo, eenegkeet ass do. Waasserdicht, humm. Waasserofweisend ass en bis zu engem gewëssene Punkt, wat ech aus der Erfahrung eraus weess. Jo. A fort domat! An zu gudder Lescht komme mer nach bei bei de Panzer vun den Duffelbag souzesoen. Hei steet nämlech drop Waterproof. Dat heescht u sech deen misst waasserdicht sinn. Op den éischte Bléck. Dat heescht do dierf keng Drëps erakommen. Also vu bausse kann ee mol zwou, dräi Saache soen. Dat éischt ass, kann een e ganz normal huelen, och erëm als Rucksak, wéi déi aner och. Kann een e normal droen, mat ergonomesch geformten Grëffer, dat ass ok. Hei huet ee puer Mollen, fir eppes dru festzemaachen, an eng kleng Pëschelchen och hei, fir Kleinkrams dranzemaachen. Elo komme mer bei dat, wat richteg interessant un deem heiten ass. Dat seng Tirett. Bon, déi kann een hei anhaken, jo. Awer. Wann en et da lass kritt. Ja, dat ass gutt gemaach. Also fest ass et. Voilà. Gutt. Awer déi Tirett, Dir gesitt. Oh. Do muss ee richteg zéien. A firwat? Hei uewen. Dat ass d'Geheimnis. Wann een deen nämlech zoumécht, geet bis heihinner an dann eng Kéier bis uewen hin. Do dran. Sou. An domat ass dat Déngen normalerweis waasserdicht. Laut Hiersteller. Laut Hiersteller. Déi aner dräi gëllen als water resistant. Dat heescht d'Wasser abweiwen. Vu bannen d'selwecht wéi déi aner. Ooh, mir hunn awer do. Richteg. Mir hunn hei och zwou kleng Pëschelcher dran. A bannen nach e Kompressiounsrimm, fir dat Ganzt alles an eng Kéier e bësse méi fest ze zéien. Ok. Also, meng Erwaardunge sinn héich.

Do ënnen ass dee Stoff do, do perelt elo net of, mee do gesi mer jo dann. Nee, dat ass alles verschweeft hei, dat misst. Okay. Ech menge mir hunn deem elo kee Pardon ginn. Nee, deen ass dréchen. Do ass. Du ass. Näischt dran. Ma der gesitt och schonn hei, wou d'Gurter fest sinn, dat ass alles erëm verschweesst. Do ass effektiv näischt dran. Mol net eng Drëps. Nee. Top. Ja. Boah, ech mengen, dat bewäert sech eréischt am Alldag. Am wann s de- Laangzäittest, ja. Mee du hues jo awer gesinn, Bei den doten war schon no kuerzem wierklech Fiichtegkeet dobant. Geheit ass deen dann och elo? Nö. Do gëtt Dee geet mat gehaal. mär op d'Rees. Ok. Schreift eis ënnen an d'Kommentaren wat dir fir Erfahrungen gemaat hutt mat Duffelbags oder vläit hutt där schon dee richtege fonnt, déi eierlegende Wollmilchsau ënnert den Duffelbags mat anere Poschen dran oder sou. Mir sinn ëmmer drun interesséiert. Allez, ech wandere mat mengem giele Säckelche mol weider bis dohinner.